Dil belasy. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda özi daş bolsa-da, ýürekleri juda ýakyn bir tokaý bar eken. Tokaýyň iň gowy görülýän haýwany şirin owazy bilen özüne bendi edýän bilbil eken. Günlerde bir gün tokaýa bir nätanyş adam gelýär. Ol adam ilki bilen bilbiliň ýanyna barypdyr. Adam bilbiliň hoşamaý owazyny diňläp. Eý bilbil! Her kim seň mahmal owazyňa aşyk. Meň bir derdim bar. Size aýtsam bolarmy? diýipdir. Şonda bilbil. Aýdyber, heý-de dünýäde dermansyz dert barmy? Ýöne, men saňa kömek edip bilmäýmesem, diýipdir. Şonda adam. Beý diýme, bilbil gardaş. Men saňa arzymy aýdaýyn. Belki, ylalaşarsyň. Seň owadan sesiň meni jadylaýar. Seň saýrak sesiň bolsa göwnümi şat edýär. Eger seň meň öýümiň ýanyndaky agaçda ýaşamaga razy bolsaň, men senden hoşal bolardym, diýipdir. Bilbil teklibi kabul etmese, adam oň ýerine serçeleri çagyrjak eken. Bilbil gardaş, sen meň ýanyma gelseň, kynçylyk çekmersiň. Sen owadan sesiň ysgynmasaň bolýa. Men saňa garaşýan onda. Bilbil, diýmek, sen meň ýanyňda ýaşamagymy isleýäň-dä? Gelmäge razy bolsaň, örän şat bolardym. Şeýlelikde, bilbil teklibi kabul edipdir. Bilbil şondan soň adamyň yzyna düşüp gidýär. Bilbil ahyry täze öýüne geldi. Bilbiliň öýi adamyň öýüne ýakyn eken. Öýi agajyň şahasyndan owadan edip ýasalypdyr. Bilbil, Hezillikdigini, meň indi oturyp saýramakdan başga işim ýok. Ine, nähili gowy ýer ýaly zatlar bar. Iýip-içip ýatybermeli diýipdir. Günler bir-birinden gowy geçýärdi. Adamam, bilbilem öz günlerinden hoşaldy. Günlerde bir gün agaç bilbile. Bilbil dost, men saňa hemişe ýoldaş bolup bilmerin diýipdir. Bilbil, Näme üçin? Agaç, Ýanymda bir arça bardy. Çagalar ol arçanyň şahasynda uzynly gün oýnaýardy. Aý geçdi, gün geçdi, gyş pasyly geldi. Uzak wagtlap gar ýagdy. Ýer onsoň näme boldy? Arçanyň düşen ýagdaýyna biz örän gynandyk. Bilbil bilesigelijilik bilen, Arça näme boldy? diýip sorady. Onda agaç, Bir gün seni getiren adam eli paltaly öýünden daşary çykdy. Görgüli arça, Öňdenem sowukdan üşäp durdy. Ol adam palta bilen arçany çapandan soň bizi hem çapar öýtdük, diýip jogap beripdir. Bilbil bolsa, Adam sowukdan üşänsoň arçany çapmaga mejbur bolandyr-da, diýipdir. Agaç. Ýöne şu ýakynlarda bir gury agaç bady. Emma adam öýe ýakyn bolany üçin arçany çapdy. Şoň ýaly adam bir gün saňa-da azar berer. Tüýs, ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýlen-dä. Bilbil. Ýok, beýtmez-le. Meni alada etme. Agaç. Bolýa-da, başyňa bir bela gelse, menden görmegin, diýipdir. Günler geçýärdi. Adam we goňşulary bilbiliň mahmal owazyny diňläp, ganyp bilmeýär eken. Bilbili diňleýänleriň her biri ol adama bir maslahat berýärdi. Adam bilbiliň iýjek-içjegini hiç haçan kem etmeýärdi. Her gün hal-ahwalyny sorardy. Sebäbi adam bilbiliň sesine diýseň aşykdy. Günlerde bir gün adam, Bilbil dostum, öýüňi haladyňmy? Men saňa ýene bir täze öý alyp berjek, diýipdir. Şonda bilbil, Öýüm täze bolmasyna täze welin, ýene bir öýüm bolsa zyýan edip durmaz-la, diýip jogap beripdir. Adam, Bolýa onda, sen maňa agşama çenli garaş. Biz eşek bilen bazara gidip geleli. Gelenimizden soň täze öýli bolarsyň, diýip, bazara ugrady. Bilbil agşama çenli sabyrsyzlyk bilen garaşdy. Bilbil, Meň täze öýüm nähili bolarka? Reňki nähili bolarka? diýip, içinden pikir etdi. Birden uzakdan adam bilen eşek görnüpdir. Adam agajyň ýanyna gelip, Bilbil gardaş, ynha, seret saňa täze öýjagaz aldym. Hany içine girip, bir göz aýla. Bu öý durşy bilen altyndandyr, diýipdir. Bilbil, Çyndanmy? Hany men bir derrew girip göreýin. Bilbil täze öýüne giren badyna Adam kapysyzynyň gapysyny ýapýar. Adam muňa begenýär. Soňra ol şeýle diýýär, Sen mundan soň şu ýerde ýaşarsyň. Men nirä alyp gitsem, ol ýerde aýdym aýdarsyň. Gynanma, Seňem paýyň bardyr. Senden başga haýsy guşuň altyndan öýi bar? Günüňden nägile bolma. Bilbil, Näme üçin maňa beýle ejir çekdirjek bolýaň? diýip, adamdan sorady. Adam, Seň başyňa gelen bu bela üçin diliň sebäpkärdir. Süýji-süýji saýramaly däl ekeniň-dä. Seret, gargalar tutýan barmy? Dil bela, diş gala, diýip güldi. Bilbil, Emma maňa dostlarym duýdurypdy. Men bolsa olaň aýdanyny etmedim. Goýber meni, gideýin. Şondan soň bilbil hemişe Watanym, Watanym, Watanym diýip saýrapdyr.